Hormatly tomaşaçylar! Biziň bu gepleşigimiziň bu günki sanynda okyjylaryň söýgüsini gazan ýazyjy Atajan Tagan myhmançylykda. Geliň Atajan Tagan bilen söhbetdeşligini başlaýyn. Edebiýada her kim bir hili gelýär, ýöne meň tejribäm boýunça şu prozaçylar bar, ýüz prosent-ä diýmeýin göni, agramly nemesi hemmesi poeziýadan başlaýar. Hemmesi, hemmesi poeziýadan başlaýar. Soň proza geçýärler. Prozadan. Nämä geçýäň, gaty seýrekme-dä, pylany bar diýip aýdybiljekgän prozadan poeziýa geçýän-dä. Bir akylyndan azal, şony bilaýma-da. Onsoň men goşgy ýazmak aňsat adam däl-dä. Ondan proza ýazsaň. Şonuň ýaly menem goşgudan başlapdym. Onsoň o wagtlar Lenin baýdagy diýip, Stalinçi diýip gazetler bardy. Şolar çap edýärdiler. Neme diýip, hawa. Men edil birinjimi, ikinji goşym diýmejekkä goý, ilkinji ýazan goşgularymyň biri. Şu wagtam çagalar bagynda-da aýdylyp ýör, Aglama wurjak, seni eý görjek, Tikip täzeje köýnek geýdirjek diýip neme edýänini. Hawa. Onsoň o goşgyň hem gaty bir taryhy bar bir hili bir hili. Haýran bolaýmaly edebiýatda bir zatlar bolýar-da eýlek-beýlek akýan ýaly. O goşgy ilk-ä okuw kitabynda meň adyma çykdy. Soň birki ýyldan soň aýryp başga bir aýal maşgalaň adyna çykdy. Soň ýene biriniň adyna çykyp, Akjemal Omarowanyň kitaby çykanda-da Akjemal Omarowanyň adyna gitdi. Soň Weli Ahmedow saz ýazdy o goşga. Onda-da kitap çykdy-da, Geliň aýdym aýdalyň diýip. Onda-da Kaýum Taňrygulyýewiň sözleri diýip. Men hem sesimem çykarmadym. Men Atamyrat Atabaý şonda žurnal bar eken, altmyşynjy ýylyň Pioner žurnalynyň birinji nomerinde çap bolupdyr meň adymdan. Şeýdip, ol hiç wella ýöne diýjek bolýan zadym, ana şol ýaly goşgudan başladym men hem. Iki sany goşgular kitabyny çykardym. Aha. Bäş-on sany Aýdym ba Aşgabadyň agşamy bir kitabyň ady Beýlekim seni gözleýän O seni gözleýäniň aýdymam bardyr oba. Ony goşgy ýazmagy näçe wagt etdiňiz? Goşgy birinji diňe gowy goşgy ýazyp bilemokdym. Atamyrat Atababa ýaly Gurbannazar ýaly gowy goşgy. Ikinjidenem. Şu soragy Germaniýada meň weçinim boldy, hekaýa düşen bir žurnalist sorag berdi, Näme üçin goşgy ýazmagyňyzy goýduňyz? diýip. Menem soň oňa jogap berdim, Şu türkmen, a, ýeme diýdi-de, Türkmen edebiýatynyň taryhyna gireris, girerin diýip umyt edýäňizmi? diýdi. Men aýtdym, Men bir eýýäm girdim oňa diýdim. Çykarybam bilmeýäňiz diýdim. Näme öwünýäňiz, näme etdiňiz diýýän şonda. Terjime şuny etdiler, men näme etdigirini bilemok weli. Men aýtdym, Men iki sany kitap ýazyp, türkmen dilinde indi goşgy ýazmagym goýdum diýdim. Şu goşgy ýazmagymy goýanym üçin diýdim, edebiýatyň taryhyny aldylar diýdim. Eger-de diýdim, türkmen edebiýatynda men ýaly gowşak goşgy ýazýanlar goşgy ýazmagyny goýaýsalar, Onda biziň edebiýatymyz dünýä belli bolaýmaly diýdim. Ýöne goýanoklar diýdi. Goýanoklar-da. Şu hatda käte goşgulary okýan welin, onsoň şuny ýazarak goşgudan başladym men başlamda. Şu wagtam aýdym tekstlerini, zatlaryny ýazýan sebäbim men institutda okanda Konserwator batarýada okýan türkmen oglanlar bar, Nury Halmämmetden başlap. Köpüsi kompozitor, aýdymçylar, Nury Halmämmet, Nury Meret, Rejep Allaýar, Rejep Rejepow, hemmesi bile okadyk-da. Ýöne men aýdym tekstlerini ýazsamam, saz nemäm ýok. Bir ýekeje türkmen aýdymynyňam heňini men dogry aýdyp bilemok-da. Onuň käte aýdym aýdan bolýardy bir Nury han Mehmet Pahyr aýdýardy. Sen dogan şu aýdym aýdymy zaýalanmaň bir goý. Sesiňi çykarmasaň men istipendiýalamda marožna alyp bereýin diýýärdi. Menem şu marožnyjak bolup Nury Nury han Mehmedi görsem aýdym aýdýanda ters aýdýanda. Men şu proçim Nury han Mehmet ýalňyşmaýan bolsam şoň ilkinji nimesi bolsa gerek men Jeýhunym diýen goşgymy Saz ýazypdy konserwatorada ýokaýka. Ýöne Myrat Ataýew diýen bir kompozitor bardy, ol Aşgabadyň agşamy diýip bir mahal belli aýdym bardy. Şoňam men seslendirmedim. Şony görüp şeýleräk. Aýdym teksti umuman gowy däldir üns berip görseňiz. Hemme aýdym üçin ýazylan ol boşrak bolýada. Aý, näme üçin? Aý, ýok, menem hemme nämämem halamok, ýaňky toýuňa çagyrym birini ýene aýdym bar. Ýöne şoň tekstini erbet göremok. Başgasy näme ol Aşgabadyň agşamy bir mahal altmyşynjy ýyllary gaty belli aýdymdy ony nemedim. Aşgabadyň agşamy Baýdyr aýyň nuruna şol agşamda ýaş juwanlar garaşar biri-birine diýen ýaly aýdypdyr. Onam bir toýda aýdylanda Atajan aganyň söýgülisi taşlan wagty ýazypdyr şo tekst diýýämişler diýmek. Meňem söýgülimem bolanok gül. Neme? Toý tutýaň özge bilen ýykdyň beren sözüňi bir dem durup alagöz görün seň ýüzüňi şoň üçinem toý güni Toýuňa çagyr meni, Durmasam-da ýanyňda, Daşdan synlaýyn seni. Biwepalyk kanun däl, Söýgä ýürek gerekdir. Sen mamlamy, men mamla, Şaýatdyr ak derekler. Şaýatdyr aýly agşam, Şaýat şabat gijesi, Bagtly bolsun şo ýigit, Çykan bolsa bijesi. Ýöne welin toý güni, Toýuňa çagyr meni, durmasam-da ýanyňda, daşdan synlaýyn seni. Kime hasrat, kime toý, durmuş kanuny şeýle, ýüpek ýaly gastyndan maňa bir nazar aýla. Boşap galýar giň dünýäm, şony sen gyz bilip git, Gelnanjyň ýany bilen meň ýüregimem alyp git. Şoň üçinem toý güni toýuňa çagyr meni, durmasam-da ýanyňda daşdan synlaýyn seni. Öz obamyň guwanjy, bagtlynyň bagty gyz, nirde durmuş gursaň-da, ömrüň bolsun ýagty gyz. Ýöne görýin toý güni toýuňa çagyr meni, durmasam-da ýanyňda daşdan synlaýyn seni. Ana şol teksti şol aýdymyň. Ol goşgyň ýazylyşynyň özi täz. Käte goşgular hem bir hili neme bilen hem ýazylýar. Goşgy bolsun, proza bolsun, bir neme-de da tutarygam bolaýýar-da. Mysal üçin, ýaňky Possun diýen hekaýam bar meniň. Şol nädip döredi? Obaň magazinine postun gelipdir. Köne puldan bir ýigrimi iki müň manat bolup, Sibirde gelýän postundyr-da, bizde ony geýjek güman ýok-da. Onam bir aýal şu beýleki aýallardan neme boljak, ýok. Alan adam ýok ony. Ýöne şo şo gürrüň çykdy-da, ýalňyşyp, käte iberýärlerem towarlary, ýalňyşyp-da. Şonuň ýaly ýalňyşyp oba gelipdir, şo postuny obanyň dükanynda görüp. Indi şu gürrüň ýaýrady welin, indi hekaýam ýatyrýarlar indi bir aýaly neme etseň, şöhrat biradyrak aýal almaly-la şony. Alyp, indi şondan döredi-de. A ýaňky, ýaňky goşgy haýsy diýdiň sen? Palçy gelin. Palçy gelin, hä. Palçy geliniň nemesinde Täjigistana iş sapary bilen gidemde, Ýazyjylar soýuzynyň başlygy Mömin Kanatow Nurak giresini görkezeýin diýdi. Sözden gezelenje söz tapdy. Onsoň bardy gaýy saçak zat taýýarlapdyrlar. Otyrduk ol aňyrdan bir gijijik, pesgejik ýaby at gelýär-de, üstünde dur aýal. Aýallygynam ýöne ädiginden nadyndan biläýmeseň ýüzi ýapynjala şeýle uzyn parslaň nemes diýerler. Gyzyl ädigi bar aýal ädiginiň. Onsoň Mömin aýtdy şu diýdi Gülçehre palçy diýerler şuňa diýdi. Şuň aýdan zatlaryny Allatagalla eşidip hemmesini kabul edýär diýdi. Aýdýaýýandyr-da, ondan soň golaýraga geldi weli, salamlaşyldy zat edildi-de, indi öz dillerinde, Aý, Türkmenistan, Memon zat diýip, men düşünýän-de, Mimon bar diýen-de. Ondan onuň nemesini, ýapynjasyny syýrdy, ol görmegeý gelin eken-de. Ondan soň şol alkyş nemesçek men etdim, men muny şol aýt öz diliňde, alkyş etmesin şol diýdim. Men şu alkyş etjek nemeňi tekstini ýazyp berjek diýdim. Onda men haýyşym diýdim, şony Alla ýokarka ýetirer diýdim. Onda şeýdip, ondan men aýşam myhmanhanada oturyp ýazdym. Duşanbe myhmanhanasynda şo şagat tekitdi. Ondan men meni goýup Moskwa gitdim. Soň gowşurdym ha diýdi, bilemma palçygyny ýöne. Şol palçyk elini şondan döredi. Emelip-de. Palçy gelin, gözleriňde jady bar, Belki gözleň bu dünýäni jadylar, Güller solmaz diýip ynandyr meni, Dostlaň ölmez diýip ynandyr meni. Ýalan sözleseňem garap ýüzüme, Men müňkür bolmaýyn gara gözüňe, Dogan gün ýaşmaz diý, ynandyr meni, Asman bulaşmaz diý, ynandyr meni, Gün howluksa, aý howluksa, howlukma diý, ynandyr, Görjegiňiz gowluk bor diý, ynandyr. Çyna sygynyp-a tapmadym bagyt, Belki seniň nesgäň bolsun-da nagyt. Diý kegim, gudrat bar, jady bar palla, Hudaý-a aldatmaz meni bir Alla. Sözle kegim. Gury gepdi eşil sen. Kerler eşdip, hörleň gözi açylsyn, Ýetimleň enesi gelsin ynandyr, Umytsyz hassalar galsyn ynandyr. Eneler dökmesin gözünden ýaşyn, Gözeller çytmasyn garlawaç gaşyn. Güller solmaz diýip ynandyr meni, Dostlaň ölmez diýip ynandyr meni. Ana şol goşgy. Soň tek kim bil, belki sazyny kimiň ýazanyny-a bilemok ýöne. Aýdym edip aýdylýar diýýärler menä diňläp göreli şony ýaly. Ýazyp oturan eseriň atmosferasyna girmek näçeräk wagt alýar? Ýasamalyk bolarmyka diýen oý neme etsemde ýazylan wagta ýazylýar. Mysal üçin şo ýaňky hekaýalary gowy hekaýalar meniň gowy diýilýärde gowy men özüm neme ýazan wagtlam agşam şoň temasyny taýýarlaýyn iň esasy kelläňde aýlamak kyn ony. O taýýar bolandan kagyza geçirmek kyn däl. Oň bir jadyly nemesi bar ýaly ýazadyň. Ilk-ä şo tema tapsaň şoňa begenýäň. Soň bir epizod ýazsaň oňa begenýäň. Kagyzdan gorkýaň. Aýram işläp gutaran soň gutaranyňa begenýäň. Soňam bir hepde dagy geçensoň dem demin dynjylansoň ýaňadan okýaňda ýazan zadyň biderekdigine düşünip, şu biderekligine düşüneniň üçin özüňden razy bolýaň. Ana Şol ýaly zatda Ahmet. Indi okujam hil-hil näme. Her hili bolýar. Biri halýar bir zadyň, temany halýar, biri ýeňilräk nemäni halýar. Mysal üçin, men Aýlygyň şu baharyň jybarly güni diýip bir heka, powestim bardy. Şony kino etdiler we tragediýa. Kino etdiler-de, Komediýa etdiler. Ahlamon diýip, tentek diýip näme etdiler-de. Ol tragediýa ol. Ol faşizmiň adamyň ýoldaşy, çopanyň dosty, iti daýalap faşist nemesini berýänligi, ganyny guýýanlygy hakynda. Şol adamlary çeýni edip, dady edip, üwredip neme edipdir-de. Ana şony gören bir adamym onda iti ýigrenip başlaýar-da. Oňa it günäkär däl, faşizm günäkär. Oňa düşünmändir režissýoram. Şo bilen, şoň bilen baglanyşykly bir waka boldy. Men aýdyp bereýin, bir täjirleň durmuşyna-da garaşylmaýan geň zatlaň bolýar. Şo zatlar meň bilenem gaty kän bolýar, boldy. Bira Germaniýadan gelýärkä, muny ýatlasaň häzir aýdyp biram ýaňy. Ýolötenden gelýärdik bir ýoldaşym bilen-de, ol maşynda, rulda. Onsoň meň bir häsiýetim bar, Şu bir ýere barsam ýazyjy diýdiremok. Men halamok ýazyjy sözüni. Meni o ýazyjy diýilýän adamlar bir öwünjeň neme adam hasap edýän. Men özüm hem ýazyjy däl. Gazetlerde-de ýazyjy diýip ýazdyramok. Telewizorda-da çykyş edemok. Ýazyjy ýazar, okalan zady bolsa okalar. Ony beýdip özüňi şeý etme. Ýolötenden gaýtdyk maşynda ýörýänki ýoldaşym Türkmengalaň demine deňine geldik welaýat Tatarjan diýdi. Şu ýerde diýdi, meň bir dostumyň agasy türmeden geldi diýdi, amnistiýa düşüp diýdi. Şony bir gutlap geçeli diýdi. Ol bilýär meň ýazyjy diýmelänligini. Tagan aga diýerler, edebiýat mugallamy. Bolýar, men ondan gidişi biljek däl ol. Ondan bardyk, bir ýaşuly adam, ýaşulyrak. Elliden geçen adam, saçy çal otyr, ýanynda-da Merdan ýaly biri otyr. Ikisi gürleşip otyr. Salamlaşdyk, gutladyk. Onsoň ara bir dymyşlyk düşdi welin, ozal şolar gürrüň edip oturan ekenler, ýaňky tentekkiler hakynda. Ýaňky türmeden gelen aýtdy. Oňa diýdi, režissýor düşünmändirem diýdi. Ol-a diýdi, men kitabyny okadym welin, diýdi, tragediýa ol diýdi. Onam ol komediýa edipdir diýdi. Men hem içimden, bäý, bilýän adamlar bar-ow diýip otyryn-da. A ýoldaşym saklanyp bilmedi-de, ana şoň powestini ýa-da kitabyny ýazanam ýanyňda otyr diýdi-de. Aý seretdi-de, sypatymy gören birse, aý ýok diýen ýaly etjek boldy. Bu howat diýmeli boldy-da. Onsoň aýtdy, o wagt men ýaşdym, olam ýaşuly adam. Seretdi-de, Al inim diýdi, ýaňy gapydan gireňde näme diýdi? Türmede diýdi, kitaplaryňy okap oňubermeli ekeniň diýdi. Ýan gapyda nireňde men-ä özüm ýaly amnistiýa düşüp geleniň birimi gaň öýdüpdim diýdi. Şuny ýaly nemele bolýar. Ýaňky Germaniýaly nemelem ýadymdan çykmaka. Germaniýada hekaýalar aýşamym geçdi-de, oňat geçdi. Hatda bir söz nemesçe bilemok welin, ol tomaşaça baglaýan gürrüň berdim aýalyna. Onsoň. Şeremetyw gaýlyk diýip gazetlere ýazdylar zat etdiler. Moskwa gelip Şeremetyw aerodromynda düşdük welin men ofisialnymy kagyzym barda welin tamožnda bir ýaşajyk gyz işleýär ekende hemme kişini goýberipdi meni saklamalymda ol saklady. Saklap barlady ähli zatlarymy. O tagan neme Kemal kiçijik aka nemisleň awtomatyny getirip ber diýipdi. Oňa-da bir oýunjak awtomat alypdym. Muny şol awtomatda çyra tutup, içinde ok bar ýaly-da. Şeýdip, baý, kamera salyp, şeýdip, onsoň, Indi gidiberiň diýdiler bize. Men aýtdym, Gyzym, men gidibermäýin diýdim. Näme üçin meni beýle tişatilniý pir berýäň diýdim. Onsoň, Kuň ketdi, siz aýdaýyň gör diýdim. Onuň Bahir ýüzüne şakdaldy-da, Waş bolny podozritelnaya wneshnost diýdi. Siziň daş sypatyňyz müňkürlik edýär diýen ýaly, müňkürlik döredi edýär. Şuny ýaly zatlaram bolýar Nebesiň arasynda. Ýa-o. Ony ýaly zatlar köp bolýar Nebesiň arasynda. Hemmesini aýdyp oturman-da. Başga, siz şu wagt Moskwada ýigrimi sekiz ýyldan gowrak işläp, beýle türkmen ýazyjylaryny bilen kän aragatnaşykda bolduňyzda, rus ýazyjylary, türkmen ýazyjylary, şolar bilen bolan gyzykly wakalar nähili boldy? Nähili, ýaňky ýaly wakalar gerek bolsa, Hydyr Derýaýew ine belli ýazyjymyzda, Ýaltadan barypdyr bir gezekde, onsoň maňa jaň etdi, Tagat diýdi, ikide diýdi, myhmanhana gel diýdi, Terjimeçisi bar, sen tanýandyň, Tamara Kalýakan ýeri türkolog, türk dilini gowy bilýärdi. Onsoň şol şonam çagyrjak diýdi, bir käse çaý içeliň diýdi. Hydyr aga meňe işim bar diýdim, bary biljek däl diýdim. Onsoň agşam Tamara Kalýakany jaň etdi öýe. Atyrjan men diýdi, türk durmuşyny gowy bilýänem bolsam diýdi, türkmençiligi gowy bilýän däldirin-ä diýdi. Ýary içilen Bir paçka çaý, ýary içilen sowgat edýänmidir erkek adam aýala? diýdi. Men, Aý, bilemok, ol näme boldy? diýdim. Hydyr derýa iç diýdi. Şu gün meni myhmançylyga çagyryp diýdi. Gaýdamda-da şu bir tutukga çaý diýdi, sowgat berip goýberdi. Ýaram içilipdir diýdi. Kagyza dolam gözüm diýdi. Onsoň ýene men saňa aýdýan neme etmegini diýdi. Aý, trubkany menem Hydyr aga jaň etdim. Hydyr aga diýdim, erkek adam Aýal adama näme sowgat edýär? Ondan aýtdy, Sen diýdi, erkek adamyň diýdi, aýal adama näme sowgat edýänine gyzyklanmagyn diýdi. Ol gowy däl diýdi. Ol gowy däl welin diýdim, aýal maşgala bir paçka çaýyň ýarymy içilende sowgat etmek hem-ä gowy däldir diýdim. We sen durla diýdi. Onuň çemedanyny görendir-de, neme edip, Oh, diýdi, ýalňyşypdyryn, gowy boldy-aý aýdanyň, diýdi. Ýaltadan barýa-da, iki gök çaý içýänem-de. Şonam ýaryny içen eken-de, kagyza dolap, çemedanyna salýar, ýaňky braslet, neme, bilezik alyp gelipdir Tamara üçin-de, kiçijik bilezik. O bilezigem bir gazet bölüminde bar, onam çemedana salyp, o gidende ýaňky biri çaý, birem bilezik berip, bilezige derek çaý berip goýberipdir-de. Onsoň. Aýdanyň gowy, diýdi. Bäý, diýdi, ony ertir ýene çagyrmaly borag ony, diýdi. Senem gel, diýdi. Ýa men barman, diýdim. Maňa-da, diýdim, ýarandan çaý bererdiň, barmaýan men, diýdim. Degşip, gülşüp, degşip dem etdik. Bir ertir Tamara Görne Kalýakina jeň edýär. Gül ýa özem Atajan elimde bilezik. Bir elimde bilezik, bir elimde käse, içinde-de gök çaý bar, öňünde-de, öňümde-de çäýnek, türkmen gelni bolup çaý içip otyryn, diýdi. Onda diýdim, Tamara, men diýdim, size gudaçylyga baraýyn diýdim. Kim üçin diýdi. Hydyr aga üçin diýdim. Ýok diýdi, Hydyr aga barman diýdi. Menem diýdi, myhmanhananyň birine taşlap gider diýdi. Bratleti taşlaşýar diýip, muny şonuň ýaly waka ýazyjylar bilen bolýar. Her hili neme bolýar. Gaty kän orus, beýleki dünýä ýazyjylary bilen men tanyşdym şo ýerde işlemek bilen-de. Terjimeçi, terjime hakynda sen soraýanda, gaty köp iş etdi orus ýazyjylary. Gaty köp iş etdi, etdiler. Ýa mysal üçin aýdaýynda, bizde şu kitap çyksa bolýar diýen ýaly, Kerbabaýewiň Gaýysyz Atabaý romany bar. Türkmençe Gaýysyz Atabaý bolup çykdy-da. Orsça-da şeýdip çykartjak boldy, Nikolaý Wiktorowiç Atarow terjimeçi, ýaşuly adam, daýaw, gowy ors ýazyjysy. Şony etdirmedi. Birem indi şu gaýgysyz atama görüp çykdym diýýär. Indi Atarow hem ýok diýýär. Onsoň maňa aýtdy, Atajan, diýdi, sen şu ýaşuly bilen gepleşsene, diýdi, Atarow. Ony, diýdi, gaýgysyz Atabaýew diýseň kim tanýar Orsýetde, diýdi. Kitap alynmaz, diýdi. Şoňa başga at dakaldy. Onuň meniň Perrybaýew hyjuň etdi, aý nätseňiz şeýtseňiz näň diýdi gahary gelip. Onuň ýaňky Atarow gaýysyz Atabaýa Çudom roždýonny diýip at goýdy. Gaty gowy at-da. Özüni çekjek-de, Çudom roždýonny. Şonda, a Sibirde diýdi, kim seň gaýysyz Atabaýyňy tanýar diýdi-de. Dogrudanam şeýle-de. Biziň ýatda. Onuň biziň käbir nemelerimiz çyksa bolýar diýip, olar gidişdi Kerribaýew. Gidişde-de Kerribaýew nädogrudy. Kitaplaryň adyny ol Bekgiýew, Muhammet Bekgiýew Haraka Menakdaky makalasynda ýazypdyr, eserlere at goýmak meselesinde-de neme edýär diýip. Ýa aglasy gelýän ak bul. Nowruza datnan gyzyl alma, üç aýlyk bagt. Azajyk çekýär-de özüne. Ýöne şonda atlaram neme edip goýmalylar ýöne. Ýöne Taýmaz baba diýip çykdy. Detdaýmaz diýip, Moskwada, men özümem gatnaşdym şonuň çykmagyna welin, Krangauz, Anisim Maksimowiç Krangauz terjime etdi. Şu oruslaram aýtdy-da, gaty gowy terjime, daže türkmençe terjimesindenem gowy diýip-de. Soňundan Krangauz aýtdy, Şo terjime-de şeýle zähmet siňdirdim weli diýdi, geçmedi diýdi kitap diýdi. Ady näme-de oň? Detdaýmaz, näme many ber edeň Detdaýmazyň? Şu debini tanaýmasalar taýmasyny biljegem däller-de. Şony ýalyrak neme-de bolýar. Gaty talapkär nemeler, terjimeçiler ýaman oňat işleýärdiler-de. Hiç diýip aýdyrýarlar. Oňat-oňat Nahraman Jumaýewiň nemelerini gowy edip çykardylar. Ata Taşanowyň romanlaryny. Onam şu Kalýakede terjime etdi-de. Ol türkmençeden doly aýady bilenok, ýöne edýär-de, türkçe bilýär-de. Şony ýaly gerçi meme senesi gaty näme. Şoň üçin hem memede Moskwanyň neşirýatlarynda ýörite terjimeçilik böl nemeleri bar, toparlary. Şolary öňürti okap, neme edip, zat edip-de. Terjime gaty köp rol oýnaýar. Diýselerem gaty bir halal terjimeçi bolaýmasa, seň gowşak kitabyňa öz zähmediňi siňdirip neme etmezmika diýen bilemok. Olaram eklenji üçin diýen ýaly-la, ony höwes bilen, dogry bir dost-ýarlyk bolýandyr. Ene, Magtymgulyň Terjimeleri bar da. Umuman muny originalda da bizde näme ýany ýok ýerde. Ana men düýn saňa aýtdym da Magtymgulyň kitabynda oň iki manysy bar men häzir oňa düşündirin. Har beslän täjige duşsa şalyk at palan salar gider gadryn näbilsin diýýär. Haýwan täjige diýýär at berseň diýýär şony eşekdir öýdüp miner gider diýýär-de. Täjik diýýär. Diýen täjik sözüniň bu ýerde millet däl-de, pars sözi däl, parsça bir samsyga, akmaga diýen manysynyň bar bolmagy mümkin. Oňa garamazdan, şony, meň pikirimçe, täjire diýipdi diýip däýmeli-dä, täjige diýmän. Spekulýant ulag tapsa bolýar zadyny ýüklemek üçin, tapar-da ýok, onuň atly neşe okuna. Şony biziň nemämiz, redaktorymyz, redaksiýamyz düzedip goýberiberenoklar-da. Soň men bir gezek Edebiýat sungaty çykdy, kyrk ýylda ýazylan kitapda-da bar. Halk döredijiligi bar, Merdan. Şuňa dagy gaty häzir bolmaly. Ony belli bir adam ýazanok-da. Ony belli bir ýazyjy ýa şahyr ýazanok. Gabat gelen ýazyp, agzyna näme gelse dymdy. Galanyň düýbünden bir gawun iýdim. Etini iýdim-de, paçagyny goýdum. Eýesi gelende gözüni oýdum, elinde ýaglygy ýelpes edendi. Şu biz mekdebe gatnanda biz baryp başy okuw kitabynda şol. Bir dört-bäş ýyllykda, bäş-alty ýyllykda men şony gündeligimde bardy we berdim edebiýat edebiýatynda çap etdi. Şony ýazdym. Şuny ýaly emma bir pahyryň gawunyny ogurlaba eýýä soramanda. Oň gelensoňam gözüni oýýa. Onuň çagalara mekdepde öwredýäs. Iň bolmanda şoň üçünji setirini diýdim. Eýesi geleninde sag boluň diýdim. Elinde ýaglygy ýelpes elini düzüp bolýar-a diýip ýazdym. Şony geçen ýyl bir gyzjagaz ýedi sekiz ýaşlarynda telewizorda jyňk jyňk edip Eýesi gelende sag boluň diýdim diýip aýdyp dur. Oňa gyzyklansaň akademiýada ýa şulaý ýa şulaý Atajan diýip Ony düzetdiler kitapda diýdi. Kitapda-da şeýle şo düzelip çykdy diýdi. Meniň kitaba görem okur ýaňky gyzjagazyň aýdym aýdanyny eşitdim. Şony biz her gaýsymyzam, senem, senem her gaýsymyz düzedip bilede. Hemme zatda. Ýene aýtdym, ýaňky neme Mollanepesiň goşgusynda ol Agamyrat Ýagmyr diýip aýdymçy aýdýandyram aýtdym. Näme boldy? Neşet gapy açylmaz, Päli aga agyrynçak kakmaly boldum diýip aýdym aýdýardy. Şonda aýdýar, Näm, serpik bag üzüldi, mindim düzetdim diýýär-de. Garaýyň gepi bar. Öz-ä duşga gelýär söýgülisi bilen-de. Onuň gijäň içinde Garaýyň gözüne tüýnükden gepleşjek bolýandyr-da, gapy ýapyk bolansoň. Ýokaryk çykyp neme etdim bolýar, ýüpi üzüldi, nemäň, serpik bag diýip. Siz öz öýüňe getirseň, Serpil biri swidaniýa gelip, meň öýümiň depesine çykyp ýörse, meň gyzymy ýa nämämi, aýal doganymy bilen duşjak diýse, men munuň kellesine berler ahyry. Ýüzünsem ýok, şojagaz düz edip goýberibermeli-le. Ana şol ýaly zatlar kän nemede, edebi nemede, tankytda-da. Magtymgulyda-da şol ýaly zat.

tilki diýmez ahyryn. Hiç kim hem diýmez. Men ikimiz hem diýmerse, ha meniň gowy tilki bor. Ondan biri gap Ommat kaka jan aýdy. Tilki bolmaly diýdi. Ha. Ana şon ýaly. Ýa-da Magtymgulla da bar, Mollanepesde bar. Hukuk kitabynda da bar.

Asyl ol türkmen sözünde pars sözüdi. U ekeni, u. Buguz. Buguz, u, buguz diýmegem parsça, arapça kütüw ekeni, parsça kütüw ekeni. Içinde, ýöne kütüw, ýöne türkmende näme diýip gürrüň bar? Gepden bogaz bolmak diýip. Ýöne ulanylanok hem häzirde. Bolsa-da şony u edip alaýmaly, ýaňky täjigi düzet, düzet elin diýşim ýaly-la. Kän şon ýaly zat üns, üns beremzok. Hiç üns berilse boljagam walla. Neme, terjimede-de gidýär şon ýaly. Şonuň üçinem ermeni şahyry. Silwa gapy tükýän terjime diýilýän zat diýýär. Dodagyňda ýaglyk goýup öpüşen ýaly manysyz zatdyr diýýär. Onda ýalňyş ol. Onda eger terjime bolmasa biz näçe zatlary ýitirerdik-de. Hut meň özüm-de näçe zatdy. Ona uly roman terjime etdim. Bir ýigrimi-otuz sany hekaýa, powestler. Nemäň, hemen nemäň Martinideni. Jek Londonyň internete beripdir diýerler, o bilen men gowy terjime diýip-de. Ol dünýäden bihabar bolardyk terjime, sebäbi hemme kişi şo dili bilenok ahyryn. Terjimäň gaty gowy nemeleri bar. Ýa, men mysal üçin Puşkiniň Çadaýewa diýen goşgusy bar-da. Şoň Gurban Sähedow bilen neme Bagşy Jürmeniň terjimesi ellinji ýyllarda edilendir-de bilemok, geçen asyryň ondan hem aňyrdadyr-da. Men-ä Puşkiniň nemesinden hem gowy görýän şo goşgyny, argent nemesini. Söýgi umyt hem-de şöhrat allamady uzak zaman, ýaşlyk çaglar boldy tumat. Göýä uky, göýä duman, Zulum etse-de, labyr salyp, Joşýar bizde arzuw bary, Ýüreklerimiz teşne bolup, Diňleýär eziz Diýary. Sabry elden giden ýaly, Aşygu magşuk mysaly, Garaşýarys biz şatlyga, hem mukaddes azatlyga ýoldaş ynan dogry hökman terjimesine seret Tawariş Wer wzaýdýot ana zizda pilini tiliniň şasyýedi ýoldaş ynan dogry hökman bagt ýyldyzy daň şadymyz Russiýa galkar biguman ýumrular tagty eýwanlar Oň üstünde mähribanlar ýazarlar biziň adymyzy. Näil bu? Häzir orsçasyny okap wagtyňyzy almaýyn. Orsçasyndan menä türkmençesini dogry öwrenjeň. Şol ýaly nemeler bolýar. Terjime, terjimäňem gaty jüpüne düşýän nemeler, wagtlary bolýar. Neme, ýaňky Biziň şahyrlymyza oňa terjime edýän wagtlarym bar. Ýa düýnki aýtdym men Şandar Petewiň nemesin. Iki paltom bolsa gowy bor hassa, birini gyşda geýsem, birini tomusda diýip bilemek ah, neme, Kerim Guranepes bilen, a, a, näme, Muhat, Anna Muhadyň terjimesini haýsyňyz? Ýöne tomus palto geýlenok anda şonuň bilen demisezonny palto-da şony gözlenip ta gözläp tapmaga ýaltanandyrlar-da öwüräýme azajyk gör şon ýaly zatlar bolýa-da şony ýaňky şo ýöne men şo neme bilen Magtymgulyň kitabyny çykma wenger dilinde çykmagyna sebäp boldum ýaňky gowşak terjimäňi söýlende wenger ýa-da türkmen ýazyjylarynyň hekaýalary çykýardy-da menem şoň ýygnaýjytdym. Hafta ýeter ýygnaýjy bolýan. Toplaýjy. Toplaýjy bolýan. Ondan çagyrdlar gitdim. Aeroportdan göni neşirýaty, Ýewropanyň iň uly neşirýat. Ýewropa neşirýaty terjimeçi meniň garşylan aýal aýtdy. Generalnyň direktory daşary ýurda gidýär diýdi. Siz bilen tanyşjak bolýar. Ondan öýlän gidýär diýdi. Ondan näme etdik? Men diýdi, men Karaýew eken ady, familiýasy, ýagny direktor, general direktor. Men birinji gezek ömrümde türkmen görýän diýdi, meni görüpdi. Men aýtdym, men öňüni biljekkan diýdim, birinji gezek wenger görýän diýdim, men Moskwada-da gördüm, siziň garyndaşlaryňyzy diýdim, ýagny aeroportda-da gördüm, ýöne şu ýerim siziň hem wenger. Tadyň etdi adam känme weli. Ondan ýöne diýdim, meňki bähbitlidir diýdim. Ony hem şeýle düşünmedi. Ondan siz generalyň direktor diýdim. Men hiç kim diýdim, men peýdalanarym sizden dedim. Siz söwda işgäri bolup işlediňizmi diýdi. Ýok, söwda işgäri. Nir bar ýerde utulyp ýörün söwda goşuldym diýip, gülüşip-degişip, sulhumyz alyp bir hili gepimiz galyşdy-da. Onsoň siz diýdi, Nemede hekaýalar ýygyndysy Gerençer, Žigmund Gerençer, Gündogar Berliniň bölüm müdiri, orus dilinem gowy bilýär. Şoň aýtmagyna görä diýdi, olam otyr, siz oňatja hekaýalaram ýazýamyşyňyz diýdi. Näme üçin kitaba goşmadyňyz diýdi. Aý, haňkuň köpdemini, wapşe-de dogry diýdi, sostawitel öt. Demesini goşup ber-de bir hili. Neskromny diýen ýaly şo söz diýip indi. Neme edip. Şoňa derek diýdi, biz öwünýäs diýdi. Aýna bilýäs, zat edýäs diýip diýdi. Hiç zadam bilemizok diýdi. Mysal üçin biz Türkmenistany bilemizok, Türkmenistan hem bizi bilenok diýdi. Şoň üçin siz diýdi, kak ýazyjy höküminde türkmeni wengerler bilen tanyşdyrýan bir kitap ýazyp beriň. Menem diýdi, ýaňky siziň diýişiňiz ýaly peýdalananyňyz bor. Get, iberen zadyňy-da gak generalyň direktory çykaraýyn, çykaraýyn diýdi. Men aýtdym, o kitap bir eýýam ýazyldy diýdim. O nähili ýazyldy diýdi. Iki ýüz ýyl mundan öň ýazyldy diýdim. O ne, kim ýazdy diýdi. E, biziň Magtymguly şahyrymyz diýdi. Magtymgulyň adyny hem eşitmändir-de. Onsoň bloknot muny belledi, zat etdi-de, onsoň, Ana, siz diýdi, bileňizok et. Men aýtdym, biz bilýäs diýdim. Bilýäs diýdim-de, ýalňyş goşgyny okadym. Iki paltom bolsa gowy bor has-da, birini gyşda geýsem, birini tomusda. Ýigit diýseň ýigit bolardym şonda, bir gözeli orsça okadym, bir gözeli jübüt bolardym şonda. Içigar jalbary sülp-sülp edip barmasa. Syrtyndan ýamasy görnüp durmasa, ýigit diýseň ýigit bolardym şonda, bir gözel-ä jübüt bolardym şonda diýip ýaňky turdy-da wara, Ol biziň Pet-Petofimiz ahyr diýdi. Orsçadan terjime etdi-de ýaňky terjimeçi gelni. Bir nemeli hoş bolupdy. Onsoň aýtdy, Siz diýdi, wenger şahyr klassygynyň diýdi goşgusyny Ýatdan aýdyp dursaňyz görlidi. A ýaňky Magtymguly ýanyňyzyň goşgusynam aýdyp bilersiňizmi ýatdan diýdi. Eý maňa geregem şu-da. Ondan ýaňky ýadyma düşene haýsy goşgyny okadym, bir Watanymda hanydym ony. Şony okadym. Gep gutardy diýdi. Näme kömek edersiňiz Magtymgulynyň kitabyny çykarmaga? Men aýtdym, birinji etjek kömegim ana iki sany işgärňizi çagyrýan men Türkmenistana diýdim. Men oňa nemeräk ýerde işleýärdim-de, çagyryp bilýärdim-de. Ondan, aý, begenip ony etseňiz-ä, diýdi, Magtymgulynyň kitaby, diýdi, çyk, sadap edäýiň, diýdi. Ondan gep gutardy şoň bilen, neme diýdi, gyssagly eken özem, myhmana diýdi, Gellerit daglary görkeziň, diýdi. Aý, dagam däl, baýra eken, Gellerit diýilýän-dä. Ondan şu ýerde ýadygärlikler zady şonda. Türkmen oglanlarynyň bäş-alty sanysynyň ady bar eken. Men ony Edebiýat sungatda çykyş etdik gazy makala ýazdym-da, atlaryny hem görkezdim we Tejenden, Daşoguzdan hatam geldi maňa. Şonuň üçin şo ýerde wepat bolup, wepat bolanlaryň arasynda türkmenler. Gara şeýdip onsoň Moskwa gelip, uly başlygyma şuny ýaly iki sany adam çagyrdym. Magtymgulynyň kitabyny terjime edýän, keýpi ýok ekeni. Daşary ýurda gidýäňizde diýdi, ýüz, ýüz dollara derek iki ýüz dollar sowýaňyz diýdi. Bir adama deregem iki adam çagyrýaňyz. Näme üçin iki adam çagyrmaly? Magtymgulynyň terjimesi üçin diýip, gygyrdy ol. Men çykyp gitdim kabinetden. Bir ýarym sagat, bir sagat geçenden kömekçisi bardy. Atajan diýdi, başlyk diýdi, geldiň niýe ýaňy burnuny sallap gitdi, ol gaty gördi menden, öýkesini ýazaly diýip diýdi, ondan bardym men. Sen diýdi, öýkelän bolup ýörme diýdi, iki adama derek bir adam çagyraý diýdi, biziň üýşüpbetem dollarymyz ýok, dollar tölemeli biz onuň üçin diýdi. Ondan ýaňky gerençeri çagyrdym. Aş Moskwada çagyrmasaň, Aşgabada iberdim, Aşgabatda-da medeniýet ministrine jaň etdim, oňat garşylaň diýip, Gökdepe zady äkidipdirler, obalar örüp oňat. Akademiýada kabul edip, Magtymgulynyň nemelerini bolsa hoş bolup, Moskwa bardy. Aňryk Şeremetýewden aňryk ugradamda aýtdy, Atajan, men saňa minnetdar şu zatlary guranyň üçin diýdi. Ýöne diýdi, beýik adamlaň ruham diýdi, pes adamlara kömek edýär eken diýdi. Eger Magtymguly ýaly beýik adamyň ruhy bolmadyk bolsa, men Türkmenistan diýen gowy ýurdy görmän ölerdim diýdi. Şo kitap çykdy. Magtymgulynyň ýubileýinde ýörite bir alymy çagyryp, alym ýalňyşdym, alymy çagyrmadykda pul gerekdi aňa. Ondan şo Moskwa komandrowka gelen alymlaryň birini jaň edip tapypda konsultantymyzyň üsti bilen şo kitaby berip şoňa gowşurdyk. Gapurow birinji sekretardy şo wagt. Kabul edip alypda Garryýew diýip biri bar Sominiň başlygy-da. Ana şol ýaly Magtymgulynyň uly kitap. Men oň terjimesini söz beribiljek däl. Ýöne awio nemesi boýunça göwrüm boýunça uly kitap mana şeýdip ýaňky neme çykdy. Magtym bolýan nemesi. Magtym bilen gaty gowy goşular Arsenýew Tarkowskiý gaty gowy terjimelerem etdi. Ýaňky Ýagmyr ýagdyr soltanym dagy bar. Gaty gowy terjime etdi. Paşşady, daýy daždýa, daždýa, moý soltan, Magtymgulyň özüni giden Magtymgulyda rehim eýleýip, ýagmyr ýagdyr soltanym diýýän-ä. Ol bolsa, Paşşady, daýy daždýa, daždýa, moý. Şu ýerde daž, doj, ýagyş sözüni iki gezek gaýtarýar-da. Şu, şu goşga şeýle bir güýç berýär-de. Bir haýran galaýmaly. Şoňa şuny doly okap beräýiň. Hä? Şoňa şuny doly aýdyp beräýiň muny. Häzir aýdyp bereýin. Sowuk gytdy gaýyk atlap barýar. Neme, ýa oba şeýle o ýerde däldi. Bolgariýada komandirowkada bolamda ýazyjy Lersan bize aýtdy, şu ýerde bir bibliotek okalga-da diýdi, haýyş edýärler diýdi, türkmenem göremzok, ýazyjy-mazyjy çykyş edip bersin diýip-de. Bardym sen ýaly biri ýanymy da gitdi terjimeçi-de. Onsoň e bir ýigrimi-otuz sany adam ýöne diňleýän adamlar. Käte, käte bu ýerde duşup geçireňi çyg-çyglap otyrlar-da. Ýewropada ony ýaly däl. Ýewropada Sen bir samsygam bolsaň bar, ýöne seň gözüň ýaly göz bilen seredýärler. Şu gaty nimede. Ondan bir 5 minutmy, 10 minut gepleýän birine, indi türkmen Türkmenistan hakynda, edebiýat hakynda gepleseň, hökman Magtymgulynyň adyny tutmaly-da. Ony bilenok-da olar. Ondan birden agzymdan sypar orusça gepledim-de. Beýikdi aýypdyr-da. Ondan sen ýaly biri şeýdip durşuna, he, şeýdip beýtdi-de, neme diýdi? Siz diýdi, žurnalist ekeni. Gündogaryň häsiýeti şol diýdi, iki sany goşgy ýazanda diýdi, beýik diýip ýör diýdi. Ony beýik diýdiňiz ýa Magtymguly diýip birine diýdi. Adyny eşitmendir dal. Ony näme üçin beýik diýdi? Nädip siz ynandyrjak beýikdigine diýdi. Kaýynyň günäni aldym dagy, näme, ýok, ol beýik diýip gygyrjak durjakmy? Onam birden kelleme geldi. Men aýtdym, bir goşgusyny ýatlalyň şu ýerde, şu goşgam diýdim, şu goşgy bilen men sizi ynandyryp bilsem, şoň beýikdigine ynanyň, bolmasa-da bagyşlarsyňyz diýdim. Biz beýik hasap edýäs, siz nähili etseňiz ediberiň diýdim. Petrarka diýip dünýäň ilkinji şahyrlarynyň biri diýdim. Şu Petrarkaň döwründen. Bäri müň sany azyndan müň sany şahyr Watan hakynda müň sany goşgy ýazandyr. Nätdir-eý, ins, bölmeseň-de. Watan hakynda müň sany goşgy ýazandyr, ýazandyr diýdi. Şo müň goşgyň içinde Watan seni söýýän diýen söz hökman bolaýmaly diýdim. Da, bolan, o žurnalist sen bu dogry diýdi, hökman bolaýmaly diýdi. A Magtym bu neň goşgusyna diýdim. Watan seni söýýän diýen söz ýok diýdim. Ýöne Watan söýgüsi hakynda şol diýdim. Onsoň Watanymda han idim, hanlara perman idim, dertlere derman idim, misgine dükan idim. Ol Watandan jyda düşen adamyň nemesi başga ýerde entäp ýören men başga ýurtda mı ýerde-de ol hiç kim pahyr çopan bolanmydyr kim görýär özüni watanymdakam men handym soltandym hemme zatdym lallaň men dilidim

Watanymdan aýrylyp diýä çöl boldum diýä söýen diýenok watana ýar men şeýledim we şeýle güne düşdüm ýer çarpdylar diýä aýtdym ýekeje söýen sözi ýok diýdim ýöne handa ýagdaý şeýle diýdim ana şeýdip ýaňky goşgy maňa şo goşgy magtym güni öz goşgusy bilen jogap berdim. Atajan aga, ideal okyjy nähili bolmaly? Ideal okyjy nähili bolmaly? Idealny ýazyjy? Okyjy. Ha. E, idealny okyjy bar, ol gaty atnaşitilni diýen söz bar da, ol atnaşitilni kyn da onu aýtmakda. Biziň özümizi mysal alsaňa idealny okyja men gabat gelemok. Dost ýarym bolaý mese. Bir zadyň okap da şu ýeriň bolanok, şu ýeriň bolanok diýip aýdan adam ýok. Aýdanoklar hem. Dost ýaryňy okamaga berseň Saňa ýagşylyk isleýäni kemçiligiňi zadyňy görkezýär-dä. Idealny okaçy okan zadyny zadyndan oýlanyp peýdalanyp, peýdalanmak ol öz işi. Meň bir özüm öz baham bar. Edebiýadyň adama täsiri ýok. Absolýutno täsiri ýok. Idealny eý men-ä näme edemok. Mysal üçin men türkmen dilinde. On bäş, on alty sany kitabymyz çykdy-da. Hemmesem aýtmaklaryna okalýar diýilýär, bilemok çynmy ýalanmyda. Ýöne aýtdym ine şony ýaly. Bir Kaka raýonyndan şo Saragt galasy çykanda, ikinji gezek çykanda onda Kaka raýonyndan bir togsan ýaşly kör aýal hat ýazdyrypdyr, agtygynamy, şowlugynamy-da. Bir şo bolmasa men hatam aldym. Emma Znamýa žurnalynda Moskwada bir kiçijik powestim çykdy weli, otuz ýedi sany hat geldi. Otuz ýedi sany bize. Atnaşytynny neme okujy şo zatlary okap pikirini aýdyp neme şoň üçin menem bar bolmagy mümkin ýöne biziň okujylymyzda hiç zat ýok. Okýa taş neme däýerler. Ýöne gürleşden ine olanlarynyň sabrem häzirki zaman okujylary düşünje düşünjelerem de dünýä edebiýatyndan hem habarly goňşy edebiýatyndan hem emma seslerini çykaranoklar. Ana şun ýaly meni okuçym okuçym ýeter ýasanda. Atna sitinden diýen ýaly. Ýazyjylyk kärini saýlanyňyza ökünen gezekleriňiz boldumy? Ýazyjylyk kär bolup kär bolup hem saýlaňa ony özi bolýandyr welin men şeýle bir özümi halamok şu meselede. Ol häk hünärem däl, kärem däl, hiç zadam däl. Bu bir gündelikde ýazdym dogzaho. Özüň aýagyň bilen girmek. Seň bir abat ýat ukyňy alaňok sen i toý tomguda bir gezek oturanam maň ýaňky bir zat kelläňe gelýädini ýada gije meň özüm bilen bolýan wagt bir zat nime edip turup belleýäňdä onuň şo bellän zadyň hakyndada pikir edip ertire çenli uklaňok ertirem turup şo ýazan zadyňy ýyrtyp zyňýaň ana neme seň bir ýatuwyňam ýok diýmägem ýok. Bir parahat ýaşaýşyň ömri ýok. Şon ýaly. Nebit. Ondan bir Şigal Jan Köýeriň de adyň bolsa meň artyk şaglyklymam okan ogum men bir gezek ýa-da Tagan Kemal kiçiräkkä bir ermeni dosty bar eken şu bilişýän telewideniýede. Şuň doglan gününden bir zada gidip geldi-de, Kaka diýdi, Aşodyň atasy diýdi, Sen Şu joý diýen kitaby okap ýatan eken diýdi. A men aýtdym, Aýtdyňmy diýdim, Şu meň atamyň, kakamyň kitaby diýip diýdim. Näme üçin aýdaýyn özümi masgara edip diýdi. Näme üçin men henize şol şu näme Ahlamon diýen kinoň çykaly bäri nima bu näme edemok diýdi. Şony ýaly bir gollap ýörlenem bor. Gollanýan adam. Ýazyjylyk kär däl. Ol e, dost ýaryma däl diýip ýazdym. Duşmanyma da şuny şu käri alyň diýmen. Kim sen gadyr, kime gerek diýer. Men men garaýşyma kime gerek?

Dostum diýip gatnaşsamda köp bilen söweşdäki ýaly dosty görmedim. Ony beýan edip bolmaz gep bilen söweş söweş nemesinde meýdanda kösti görmedim diýen ýaly. Öwünmeli nemes bilen däl-de dostluk hakynda-da bir Meň bir bile işleýän orus ýazyjymda Ýaroslaw Semenekow diýip, urşa-da başdan-aýak gatnaşan adam. Mejuproň şol aýaly Tatýana Streşnewa biziň Seýitnazar Zeýnebimiziň kitabyny terjime edipdi, çykdy orus dilinde. Şoň bir goşgusy bar, Ýeşli ýa zaboleýew diýýä. Ana, dostluk hakynda-da men şol ýaly goşgular ýaly sowuk görýän. Ýeşli ýa zaboleýew,

Naçnu ýu zwezdu. Ana dostluk hakynda nähili goşgy. Men seni söýýän, hormat goýýan söz ýokdur. Magtymgulyň goşgusy ýaly. Mundan şolar ýaly atly gazetlerde çykýar biziň goşgularymyz. Men maňa maňa ýaramaýan hiç men näme. Ol hiç her kimiň öz halaýan zady bar näme. Şonuň ýaly başga näme. Gygyryp neme etmeli däl-le. Watany söýdim gaýgyrman gülüp, ýürekden söýdim. Şol şuň ýony dogry aýdyp beräýiň. Ýalňyşlyk, ha, ýalňyşlyk diýen goşgy. Nädip başlaýar eý şu? Çyna ynanyp ýalňyşdym, ýalana ynanman. Ha. Ýalana ynanman, a menden gowy däl-le, näme üçin okadýaňyz meni? Ýalana ynanman ýalňyşdym, Çyna ynanyp ýalňyşdym. Bir maksat tutup ýalňyşdym. Maksada ýetip ýalňyşdym. Dosta ynanyp ýalňyşdym. Duşmana ynanman ýalňyşdym. Ýalançyny, ýaranjaňy adamam saýman ýalňyşdym. Bähbidim bolsa-da iki sözlemän, dogry gepi dogry aýdyp ýalňyşdym. Karam ýoldan haram rysgal gözlemän, Adalatam bardyr öýdüp ýalňyşdym. Şu ýoldan gitme diýdiler, şol ýoldan gitmän ýalgyşdym. Ýagşylyk etme diýdiler, ýamanlyk etmän ýalňyşdym. Watany söýdüm gygyrman, ýürekden söýdüm, sertmişin. Watan, seni söýýän diýip, gygyryp ýören oglandan Dürtmüşin, ýaşan ömrümiň sakasy, ortasy, yzy, ýalňyşlyk. Sebäpler ýöne bahana, belki-de meň bu jahana gelmegimiň özi ýalňyşlykdy. Men şony ýalňyşlyk hasap edýän gelmegimi. Onda neme, kitabyň çykanda näme diýýär, belleýäňiz ýogsam? Kitabyň çykan, men kitap çykanda belleýän adam däl. Men doglan günümem bellämok. Bir gezegem, ine segsen ýaşadym welin. Haça dolanyny bilýänem ýok doly. Bir dekabr diýýärler, bir iýun. Dolanyň haçandygyny bilýänem ýok diýýär. Meňkinimi? Bir dekabr diýýärler, bir mart diýýärler. Bir dekabr diýýärler, bir mart diýýärler. Hä, bilmersiňem, seniň bellämokda näme, ýokda näme dolan. Men enem paýar aýdýardy, sen doglup meň gören günüm ýokdur diýýärdi. Men doglanmadym. Kakamyz urşa gidip wepat bolupdyr-da, ýekeje ogullar. Onda däldi. Ol gaty neme men doglan günümi bellämok bolansoň bir menmikam diýädimde. Özüme soraýan näme iş etdiň sen doglan günümi belläp ýörýär omporypda näme etdiň watan üçin il üçin hiç zadam edeňok doglan günüňi bellemeli adam ýygnap gep onda zat däl. Onda Bernard Şou-da bar eken iňlis ýazyjysynda-da şu neme diýýär Doglan güni tapan adamyny tapyp diýýär. Ha, ýok, ony başga kişi diýýär. Şo bellemeli däl doglan günüňi diýýär-de. Ýöne şony bildim-de. Onsoň neme otyrdym we agtyjagym geldi birki üç ýyllykda ýanyma-da. Ata diýdi, sen ýaly düşnüksiz adam hemme ýerde bar eken diýdi. Näme? Ýaňy telewizorda diýdi, orus ýazyjysy çykyş etdi Mihail Zadornow diýdi. Ömrümde bir gezegem doglan günümi bellämok. Diýdi, diýdi. Näme üçindiginem aýtmady, diýdi. Men agtyk bahyrynam şol belli etjek bolýarlar maňa-da. Onsoň Mark Tweniň sözüni tapdym. Mark Twen aýdýar, Doglan gün bellemegi ilki tapan adamyň kimdigini tapyp diýýär, tohum tijini näle tokamaly diýýär. Men beýik adam däl, ýöne men özüm hiç kim bolamsoň doglan günümi belläp ýörmeli boman.